my country pipo i don bring una ogbonge pidgin news tori for dis tintin minutes so today i wan bring una 14 ogbonge nollywood actress wey don marry before come divorce and dem no come marry again mercy ayegbe di popular yoruba nollywood actress wey be mercy ayegbe marry im ex husband wey be larry gentry wey be ogbonge business person and e get hotel wey e dey manage dem break up 2018 afta wey dem don marry for five years according to wetin mercy ayegbe yarn she comot for the marriage to say because the husband dey always dey beat her. Ini Edo, better ogbonge Nollywood actress wey be Ini Edo marry her ex-American-based husband wey be Philip Ehegwena 29 November 2008 and we hear for rumour say Philip bin don marry before to Nigerian-American-based model wey be Ruth Okoro. The marriage break up after wey Nini waka comot say her husband dey beat her and dey cheat on her for inside september 2014 and dem no born at all. chika ike di nollywood actress and businesswoman wey be chika ike marry tony iberibe her former husband wey be banker 2006 and dem break up afta seven years of marriage for inside 2013 di ogbonge actress come out to come yarn say she waka comot say becos her husband dey abuse her for inside di marriage and dem no born pikin at all for inside di marriage. Tonto Dike Di controversial Nollywood actress wey be Tonto Dike marry her ex-husband wey be Olakunle Chochi 29 August 2015 eh, for inside Lagos and di marriage dey last for only two years eh, and dey scatter for inside 2017. Like wetin Tonto Dike come out come yarn on top video for YouTube, she yarn say her husband na social media 419 and na ritualist and dem born only one son for inside dis marriage. Iyabo Ojo, the popular Yoruba Nollywood actress wey be Iyabo Ojo, marry a Lagos-based marketer for inside 1999 when she be 21 years old. Iyabo Ojo gba small break for her career. She come born one boy and one girl wey be Festus and Priscilla Ojo as she come divorce their papa. Uche Elendo, the Nollywood actress wey formerly marry im ex-husband and Owerri millionaire wey be Walter Ugochukwu Igweanyiba wey dem dey popularly call Prince Nku for January 2012 for inside Owerri, Imo State. and dem break up after wey dem get gbege wey be say dem no fit settle dem born two daughters for inside dis marriage. kate henshaw di beta ogbonge nollywood actress wey be kate henshaw wey marry her ex-british husband wey be roderick james nota di manager of ledrop nigeria limited dis marriage last for twelve years eh, before di marriage come kick leg for stone for inside two thousand and eleven according to di report wey we hear di marriage divorce o afta wey kate come out come complain say her husband dey cheat on her and dem born one girl pikin for inside dis marriage. lillian esoro di nollywood screen diva wey be lillian esoro wey marry her ex-husband music executive and businessman wey be ubi franklin on top one big wedding wey dem do for inside lagos in november 2015 and di marriage last for only one year before dem come break up o say because dem get ogbonge wahala wey be say dem no gree take settle and dem born one boy for inside dis marriage. yvonne jegede di nollywood actress wey be yvonne jegede wey formerly marry popular yoruba nollywood actor wey be olakunle fowale wey dem dey call abounce 4th of February 2017. Where this marriage dey last for only one year before dem come scatter. According to wetin the actress yarn, e say two of dem come together to separate go their own ways. Juliet Igborukwe Actress Juliet marry her ex-husband wey be Olakunle Chima Okonkwo September 2011 and dem separate for inside 2012 after few months wey dem marry. During that time, Juliet come out come yarn say dem separate say because the marriage get issue wey be say dem no fit settle. but for inside 2014 di couple come later come come back but di marriage come scatter finish for inside 2018 afta wey di actress come out to come dey shout to dey accuse di husband say e dey beat her for inside di marriage. doris simon di shashai ogbonge nollywood actress wey marry di popular nollywood producer and director wey be daniel ademinoko di couple separate inside 2010 becos of ogbonge plenty marriage problem and dem born one boy before dem separate. as Daniel Ademinoko don marry another ogbonge popular Nollywood actress wey be Stella Damascus. Uche Ogbodo Uche Ogbodo wey be ogbonge actress wey marry Mr. Otto for inside 2013 and she bin carry big belle wen her 10 months marriage scatter and the reason wey make this marriage take scatter dem no yarn am till today and dem born one daughter together for inside the marriage. Mimi Ojekwe Ogbonge actress Mimi Ojekwe wey marry her ex-husband wey be popular Nollywood actor and producer wey be Charles Billion July 2015 They divorce after two years of the marriage, and rumor yarn say Mimi Ojekwe husband get pikin with another woman, and dem born one daughter for inside the marriage together. Osas Ihedaro, the ogbonge actress marry her ex-husband who be Gbenro Ajibade, the popular Nollywood actor, and dem marry 20th June 2015 for New York. The couple break up after three years, and dem no yarn wetin make dem take separate. This na Pidgin News Network with the Young Pidgin English, and na me Nehi na him bring una this story.